Сайыҥҥы кэм түмүктэннэ Сахабыт сиригэр көмүс күһүн кэллэ, онтон күһүҥҥү киһи ойуурга тахсан ууга чугаһаан, балыктыан, бултуон баҕарар. Онтон ууга сэрэхтээх буоларбыт туһугар туох кэккэ сүбэлэр баалларый, быйылгы статистика хайдаҕый диэн ыйытыыга биһиэхэ хоруйдуу кэллэ. Э, ыксаллаах быһыы-майгы министиэрсийбэтин Саха сиринээҕи сүрүн управлениетын пресс-сулууспатын исписэлииһэ Майя Акимова. Үтүө сырданан. Дора олорум. Үтүө сырданан. Дьэ кырдьык даҕаны көмүс күһүммүтүгэр үктэннибит. Билигин үгүс дьон балыктыы барыан баҕарар. Онтон кус да сезона түмүктэнэр икти. Онуоха дьэ ууга сэрэхтээх буолар туһуттан туох үлэ билигин ыытылла турар. Сайыммыт сезона түмүктэннэ. ГИМС инспектордара күннэтэ үлэлээтилэр. Манна рейдэлэр кэмнэригэр кыра суднанан сылдьааччылары кытта биирдиилээн кэпсэтиилэр ыыттылар уонна судоводительскай регистрационнай докуменнары бэрэбиэркэлээтилэр уонна ону тэҥэ судно нуорманан хааччыллыбыт буолуохтааҕын холобур быһыыр жилет аптечка баар буоларын ирдээтилэр быраабыла кэһээччилэр административнай дьыалаҕа тардыллаллар быйыл бу бу күҥҥэ бу күн туругунан түөрт сүүсчэ административнай дьыала тэрилиннэ. Сайыҥҥы кэмҥэ нэһилиэнньэ элбэх киһи мустар сиригэр пляжка көҥүллэммэт сирдэргэ рейдэлэр патруллааһын ыытылынна. Ото те статистика быһыытынан быйыл син биир хомойуох иһин түбэлтэлэр бааллар. Ити ууга түһэн эмсэҕэлээбит да дьон баар, ууга түһэн хомойуох иһин былдьаммыт да дьон ахсаана иһин биир элбэх. Быйыл статистика көрдөрүүтэ хайдааҕый? Сыл ахсын отон анализ ыытыллар билиҥҥи туругунан уу объектар уу объектарыгар алты уон алта быһылаан регистрацияланна. Уонна он киһи сураҕа суох сүптэ. Бу көрдөрүү ааспыт сылга тэҥнээтэххэ быһылаан ахсаана он үс бырыһыан, онтон өлүү ахсаана сэттэ бырыһыан кыччаабыт эрээри күннэтэ дьону кытта үлэ ыытылла турар. Онту ити ууга былдьаныы сүрүн төрүөтэ туохха аһатарай? Манна анализ көрдөрөрүнэн үс бир сүрүн причина бар ол эбэтэр көңүллэмэтэх миэстэлэргэ сөтүөлээһин итирик ууга кири уонна оҕону көрүүтэ суох хаалларыы билигин гимс техническэй хааччыллыыта хайдаҕый упсанан бары барыта тиийэр да онтон сыл көтө-көтө ымчыгыс россии бу подразделениеларыгар техниканан хааччыйар бүгүҥҥү туругунан гимска бу саха сиригэр отчуотан биэс дьоҕус судно баар быйыл пк пятьсот диэн катер кэлбитэ бу катер патруллааһыҥҥа инспекционнай уонна оперативнай үлэлэри ыытарга туттулар толору хааччыллылар онтон республикаҕа төһө бодойуон баарый уонна ханнык улуустарга ордук болҕомто уурулларый Бары билэрбит курдук республика үрдүнэн сүүс тыһыынча өрүс, үрэх уонна аҕыс сүүс тыһыынчаттан тахса күөл бар. Сүрүн патрулу Өлүөнэ, Бүлүү, Алдан, Өлүөхүмэ, Өлөөн, Халыма, Индигиир, Анаабыр, Дьааҥы өрүстэригэр ыытыллаллар. Ону тэҥэ ГИМС инспектордара улахан күөллэргэ сылдьан балыксыттар булчуттары булчуттары кытта үлэлииллэр. Ити этин ааспытын курдук Сахабыт сиригэр олус элбэх күөллэр, үрэхтэр, өрүстэр бааллар, объектир элбэхтэр. Онтон гимс үлэһиттэрин өттүттэн бу суудунаны, ол бүтэр ууга устар аалы бас билээччилэргэ химгиртуара боломуочуя баара буолуо дии. Холура келлери хонтуруоллааһыҥҥа бу бырааптаахтар духуохтар дуу, индиэби курдук холура ити өттүнэн туох боломуочуя баары гимс үлэһиттэрин өттүттэн? Сах сирин олохтоохторо бары бу дьоҕурсуурuna атылаһаллар. Ким эрэ балыктыы бараары, ким эрэ оттуу бараары, ким эрэ отоннуу сынньана бараары гыннахтарына туһаналлар. Бу кинилэр быраабыланы кэссэхтэринэ эппитим курдук миэрэҕэ тардыллаллар уонна бу маннык судно коммерческай сыалга туттуллуохтаах таксилы оһохтоохтор дьоннор дьону тиэйиэ оһохтоохтор көҥүлэ суох оннук уонна учуокка туруоруу туһунан хас оройуон аайы бу участоктар бааллар онон онно билсиэхтэрин сөп эбэтэр главное управление мчс россии уонна госуслуга нөҥүө

чааһынай бүгүҥҥү күҥҥэ биэс тыһыынчаттан тахса судоводитель уонна түөдан түөдан тыһыынчаттан тахса судно учуокка турар регистрацияланан Ити рейдэҕэ бэрэбиэркэлиибит диэтигитчэ, онно үксүн ханнык докумуоннары көрөллөрүй гимс үлэһиттэрэ рейдэ кэмигэр? Онтон бу дьоҕус суудунаннан ыыталларыгар бырааптаах булуохтаахтар. Судно регистрационнай докуменнарын, судовой билети көрөллөр, онно технический, судно-технический туругун. Бу права он сылга биирдэ уларыйыахтаах. Судно билетке моторгут судно билетигэр моторгут сурулла сырылдьыахтаах. Онно биэс сылга техосмотр ааһаллар. Күндү ыалдьыт Пыт, э, Маайа бүгүн биһиэхэ кэлэн ылдьытабыккар махтал. Онтон ыксалаах быһыы-майгы министиэрсийбитин өттүттэн кырдьык сүрдээх улахан үлэ ыытылла сылдьар. Өрүү даҕаны маннык э, ууга түбэлтэлэр аччыы турдуннар диэн биһиги баҕа санаабытын тиэрдэбит. Онтон күнүҥ ситиһиилээх буоллун. Э, Көссүөххэ диэри махтал Мм, болуктур. махтал. Сөп.